Selamat pagi semua. Pengajar ngarap ke semua gerai baka ke sehari tu kitai deka belajar baru ba tema lima, Sains enggau Teknologi. Lalu sehari tu kitai deka meda unit semilan, Evolution Teknologi Kereban Pengangkut. Nyadi nama reti kereban pengangkut nembiak? Kereban pengangkut enti kitai nyebut iya dalam jaku. English, iya nya transportation. Jaku Melayu kita ngangau iya pengangkutan. Au nyadi tu lah uh, nyadi tu di peda kita sehari tu evolution teknologi kereban pengangkut. Nyadi buka bup teks kita ba lambar 112. Au buka bup teks bup bup teks kita ba lambar 112. Nyadi, dalam unit tu, nuan deka mending enggau bejako, nuan deka macha, deka nulis, deka meretika leka main iya nya pantun, lalu mega meretika jalai jako. Nyadi sebedau pengajar ngepunka unit semilan sehari tu, pengajar deka nanya ngagai kita. Nama bansa kereban pengangkut ti pemadu baru bisi dikena dalam menua kitai, lalu nama pengelebih iya? Nyadi kenu ke penemu pengajar, kereban pengangkut baru ti bisi dikena ba menua kitai kemaya hari tu iya nya kereban pengangkut Grab tauka kitai ngangau kia taxi kah au Grab nya siti. Kereban pengangkut ti tebilang kemaya hari tu bisi ba dini dini negeri baka kitai sibu jaya diatu pun bisi grab mega ukai semina bisi peribit ke eno ke bala ibu kitai ina lalu nama pengelebih iya grab tu pengelebih iya iya ulih mai kitai ngagai pasar kini ngagai enti nyema kitai nadai kerita nadai motosikal kena kitai bejalai. Lalu kitai ulih uhh ulih ngena grab kena kitai ke pasar andik nyema kitai bisi penanggul uhh perlu ngagai klinik kini au lalu nya meh pengelebih iya iya ulih mai kitai ngi pasar enti nyema kitai nadai kereban pengangkut. Lalu nama ko runding kita nama kereban pengangkut ti pemadu baru bisi dikena kitai uhh lalu nama pengelebih iya nama kenu ko runding kita. Tau, lalu kitai deka neruska pelajar kitai enggau slide tu. Buka bup kit, teks kita ba lambar satu satu empat. Ba lambar satu satu empat, kitai deka meda pengawa sukut aram mending enggau bejaku. Lalu ditu bisi nyebut ansi ngiga penerang pasal jalai federal di Sarawak. Di baruh tu penerang ti ditemu iya dalam siti website, peratika silik penerang nya. Lalu uhh ansyi tu bisi mega penerang pasal jalai federal ba Sarawak. Nyadi kenu ku iya nama jalai ti bisi ba jalai federal ba Sarawak bisi uhh lima jenis au bisi lima lalu pemanjai iya dalam kilometer enda sebaka. Lalu pemanjai semua jalai lima igi jalai tu iya nya satu kosong lima tiga perpuluhan semilan enam. Au kita tau meda uh, pita tu ba bup teks kita satu satu empat. Au lalu kita deka meda nama aktiviti satu kita nyadi sehari tu pengajar deka nerang ke aktiviti satu kita ba lumur tiga. peda lumur tiga ba lambar satu satu empat lalu nama lumur tiga lumur tiga ngasuh kita meri sadang penemu dikena ngurang ke penusah bebadi di jalai federal tembu ke grafik di baruh lalu grafik tu ngasuh kita nerang sadang penemu dikena ngurang ke penusah bebadi di jalai federal jalai federal tu enti baka diatu kitai Kitai nyebut iya jalan jalai pan Borneo au iya panjai lalu bisi sitak dibagi orang au nyadi iya ke satu kena kitai ngurangka penusah bebadi iya ke satu belubah nengah jalai alun iya ke dua sebedau mutung kerita ba jalai ti lurus perening dulu kerita ti bukai enggai ke belanta enggai ke. Kitai bebadi ba jalai alun. Lalu nombor tiga, anang mutung ba jalai ti singit tauka enda lurus sereta ba jalai ti bebukit. Hak kitai suah amat bebadi ninga rita orang bebadi laban mutung jala mutung kerita ba jalai bebukit, ba jalai ti enda lurus. Au laban penatai kerita ari mua kitai enda dipeda laban. Jalai nya singit tauka bebukit nya meh kebuah kitai anang mutung kereta ba jalai ti enda lurus enggau jalai ti bebukit. Lalu kepenudi iya iya nya sebedau mupuk bejalai peratika dulu entuka kitai ba sentang tayar kelebih agi ba tayar rau enggaika iya meletup lalu Tau ngasuh kitai bebadi mega nya meh kebuah kitai patut uhh meratika dulu kerita kitai motosikal kitai sebedau kitai deka bejalai ngagai menua bukai. Au lalu tu meh aktiviti satu ti deka diterangka pengajar sehari tu lalu kitai neruska pelajar kitai enggau ba bup teks kitai ba lambar satu satu enam kita tau muka lambar. Satu satu enam. Lalu pengajar ngasuh kita macha silik teks di baruh tu enggau enggau silik au bacha enggau silik teks sekarang ba baruh tu pasal sistem pengangkut tren moden nyungkak pemansang bandaraya Kuala Lumpur ba tauka KL. Au lalu bacha meh teks tu enggau silik.

Lalu kitai deka neruska pas bepelasarka teks tu kitai deka neruska aktiviti kitai. Au nyadi tu aktiviti dua ba lumur tiga. Dia tanya iya ngasuh ngelulu keluluka diri kitai nyadi pemberita televisyen ti benung meri penerang pasal sistem pengangkut MRT. Kena ayat turu. Maya ngenataika berita nya. Nyadi, nama reti ayat turu tu? Ayat turu tu enti dalam bahasa Melayu kitai nyebut iya ayat majbuk. Au, iya bisi digaga ari berakit ke dua tauka lebih ayat tunggal awakka nyadi ayat baru ti ngundan lebih ari siti klausa. Nyadi ayat tunggal nya ayat ti semina Ngundan siti aja klausa, klausa ti nyadi ari dua bengkah konstituen iya nya subjek enggau predikat. Nyadi tu digaga pengajar empu, pengajar ngaga aktiviti ba lumur tiga tu ngena ayat ti digaga pengajar empu lalu tu munyi iya ba senentang sistem pengangkut MRT. Perintah udah mayuh ngeluarka belanja dikena ngatur sistem pengangkut MRT ngagai anak peranak kelebih agi agi sida ke mangkang nengeri ba Bandaraya Kuala Lumpur bepun ari taun dua ribu sepuluh. Atur ti manah baka tu ari perintah meri mayuh penguntung ngagai mensia mayuh ari sukut ngangkut mensia mayuh ari jauh tauka semak, meransang tikas ekonomi nengeri enggau ngepunka palan pendiau ti baru ngagai mensia. Tuju ti manah baka tu mega meri pengelantang ngagai tiap iku mensia nadai ngira sapa sereta meri penguntung ngagai menua kitai Malaysia kelebih agi ari sukut ekonomi lalu tu mih chunto aya turu dikena pengajar ngaga aktiviti Lumur tiga tu auk ba lambar satu satu tujuh. Nyadi kitai neruska pelajar kitai enggau aram sukut aram nulis. Nyadi sukut tu kitai ulih meda ba lambar satu dua kusung. Satu dua kusung kitai deka meda pantun puji ngenang kereban pengangkut. Nyadi pengajar enda nemu bepantun. Tang tang pengajar ulih meri kita link ba YouTube uhh meri pantun puji baka ni iya uhh nyebut pantun puji nya enggau intonasyen ti betul. Lalu bepelasarka pantun tu pengajar deka uhh nerang pasal aktiviti tu iya nya ba aktiviti ketiga. Lumur tiga, tembuka grafik di baruh. bepelasarka leka main, lalu iya ke empat, terangka batang pekara ti bisi dikenataika dalam tiap-tiap genteran pantun ngena ayat penerang. Lalu nama reti ayat penerang? Ayat penerang nya iya nya ayat ti nerangka siti-siti pengawa. Alu baka ditu bisi chunto kereban pengangkut ba langit, ba ai enggau ba darat. Alu kereban penganggut ba langit bepelasarka pantun puji nya tadi, Ba langit kitai bisi bilun, lalu pejalai kitai ulih jauh agi alu ngasuh kitai meda menua orang bukai mega sereta jampat agi datai lebuh ti raun. Au ba baka ba langit kitai bisi bilun, kitai ulih meda menua orang bukai ari atas. Maya kitai nepan bilun, alu kereban pengangkut ba ai, kitai bisi kapal. Kitai bisi feri disediaka lebuh kitai bejalai nemuai ngagai menua orang kena kitai merindang ati. Alu iya ketiga kereban pengangkut iya ke penudi iya nya ba darat. Nyadi ba darat kitai suah amat meda kerita, meda teksi, meda kerita api enti nyema kitai diau ba Kuala Lumpur. Tau nyadi ba darat lebuh bejalai sebelah nengeri kitai bisi kerita, teksi tauka kerita api dikena kitai raun ba nengeri. Nyadi aktiviti ke tiga tu kitai tau meda ba Bupteks Lambar satu dua satu. Lalu nya aja kena kitai ngunjungka unit sembilan kitai tu lalu ke penudi pengajar deka kita ngaga latih gaga latih lumur tiga ba bup teks lambar satu satu lima nyebut pasal chara ngangkatka pemanah jalai raya ba Sarawak ngaga lumur empat ba lambar satu satu lapan Ngaga lumur empat enggau mega lumur dua nyebut pasal pemansang teknologi pengangkut ngenataika mayuh penguntung lalu pejuraika iya ba lambar satu dua lima. Au gaga latih kita tu gaga latih kita tu ba ba bup kita lalu anjung nengah telegram pengajar. Anak enda ngaga latih kita au anang semina ngisi penatai aja tang enda ngaga latih. Laban minggu-minggu ti udah, bisi siku dua nembiak aja nganjung latih ngagai pengajar. Sinu amai ati pengajar meda kita ngaga pengajar baka tu au. Nyadi gaga latih kita tu pengajar pengajar ulih meri kita penerang enti nyema kita enda mereti nama ti pelajar kitai sehari tu. Au, nyadi nya aja kena kita ngujungka pelajar kita sehari tu gaga latih kita isi penatai kita au peda video tu ngambi kita bisi belajar utai sehari tu. Lalu nya aja kelas kita sehari tu betemu baru kitai ba minggu ba minggu Siti da, lalu kitai deka meda unit sepuluh tema lima mega sains enggau teknologi. Lalu nya aja kelas kitai sehari tu. Bye bye.